ndikabuda mutsiva komana ndobuda imomo ndosvopera sika ndikabuda mutsiva rinoera ah, ndinofara zvikuru mukoma dhobho nekuti tsikawo kwamaita kunoko ah, kana neni chomango ndafara zvisingaiti nekuti ndakanzwa ziyana ka riri kufamba ka matunhu meso eh. iwe chomhangu iwe ka ah, ndiri zviri kwakawanda wanda wanda tuyi chomhangu e eh, a ah, zvakawanda ah, chomhangu a mukoma dhobho mvura gwere rineri ei chitarirai paane paane mwaka apo mvura haisati yatuka mwana handikazive kuti chii chakonzera chii asi chiri kuitika mapani ese aya eh. mumatoro umu eh. mumatsime umu eh. hamuna kana ibodzi zvino vari kuti kudiiwo mama eh.
takamboti tomboribika kare rukwezai mm. nyaya iyo iyi kani takada kuti tiivhiye mm. tichiivhiya asi ndoona sekuti chigogodera mm. ndiye akonzera kuti mvura isati chigogodera ndo svikiro svikiro remamurehwa iye kagodobori e eh, godobori hanzi chii haa zvinonzi pawakauya padare mm. riya paitwa masusuka mm. ekuti msikanhu vairi ituruke haa pane risina kubatwa zvakanaka asi ah. zvandakuudza handina kuti famba naro kachoiwe choma aiwa handimbofamba naro ah, kana handimbofamba naro asi ini ndiri mutumwa wamambo zvandangonzi namambo chete ndimhanye nazvo aiwa zvokuva mutumwa uri mutumwa ka nekuti mese umu eh. kana nemapako ese anokuzivai
matanga ngo madhobha aya tokuonai aya pakanaka choma alright mombe dzako kachomango kaive dziri kunzi dziri kupoya muinda muminda ah, yevanhu ndokuona chama ah pakanaka chomango aya
Hey, Zimanda. taswera zvimhandara maswera zvakanaka eh ndiri kuona makatakura zvirongo zvisina mvura apa muri kubva kutsime kochi ah, kwatiri kubva kwakaoma hakuna kana mvura ah, eka eh, ndiri kuona ka makarembedza zvirongo izvi zveshuwa eh? eh tatotakura zvirongo zvidiki tichifunga kuti tichawana kana ishokuna kana mvura asi tashaya hey inga nyaya yemvura yanetsa mudunhu muno kwana chikwaka kwana murehwa kwese uku mvura iriko Ko muno mudunhu muno chii chaizvo? Kana kana kuwama kuti papa ah, kwakaoma. Sichingo chapa chanyanya kuda iso munharaunda muno.
Zvishaira pashi. Asi hamunawo here nyaya dzamuri kunzwawo mudunhu muno dziri kutatsika?
Ah, nofunga pamwe inyaya yamai vaiva. Mai vapi futi?
Iyo unofunga ndiye anozviziva hameno. Saka waitangirei nayo nyaya yacho? Ah, Chiko naiwe chomori yachiri kuitika munharaunda. vachihera ava vekufirwa nemurume gore rapfuura eh, eh, eh. ichi mufana ndive mwana wavo ndoguna kunaka iwe ah, ndoguna kunaka iwe vakomana iwe usazoudze vanhu usazotaure kuti nini ndakutomhanya naye kwamambo nyaya dzakadai idzi iwe kana wafunga kumhanya nazvo kwamambo endodzindobikirshomori yahamu ndatongokuudza anofanira kuripa mfana nekuti zvanga zvichindiremera saka ndatoturawo aiwa ndakutosvika kwamambo ah, zvazi henyu namambo wenyu
mambo uyu mwana ari kuchemeko ari kuchemera mvura yekunwa

Ah. Chamuno. Kukuta kikumu. Ah.
Nikutea kwangu mari wangu. Kutea mari.
Kumise.
Iye ini hangu ndiri nani kwa. Aindofara.
Ah, wewe unobira ngude mari yake. Andina uone.
Mm. Warasa mombe. Eh, kubva zuru andisi kutomboriona. Ni zuru madeko.
Eh. haa nyee mombe ndogara ndichiroverwa eh, zvakaoma hmm, ai mombe inonetsa hmm, ah, kuiwa unondiudzei kaidi tikaitwa nachamu nachonkobodo nga chimkobodo eh. ipiwe ah.
ukurira munhu anonda ipiwe imwe munhu ah.
iwe ukuna chomkobodo pamiri pana mai vakapa eh. ndipaki
norivivi ah. nditoreva idi sakutoita zvavani kutaura zvausi kutomboziva kuti pamuviri pana mai vechimukobodo ndepachamukobodo ika iwe nditoreva zvandakakandiudza iye nezvani kutoziva ini hmm. hakuna zvakadaro ndokuudza kasi iye aigodiwo hake pakudi ndiyekasirwa tsvimbo tsvimbo yekudina ndiye ababa
iye kasinhaka sandibondi ah, iwewe iwe ukasirwa tsvimbo nababa namai wako izvi ndiwe watosamusha orit iwe udairi wakasirwa tsvimbo iwe waizviite ah, ona nyaya iwe
varune ah, imbogarai pasi timbokurukure nhau iri pano zvakanaka imama Mamoyo zviya mati vasikana vaenda kutsime vane nguva yakadii? Ah, kwaane nguva refu vasati vauya.
Pane nhau iri pano varume. Eh, muri kunzwa kuti vasikana vaenda kutsime. Mwana anga achitochemera mvura. asi mvura yacho iri kunzi yashaika zvasiyana nemwaka yese hmm. ndikambozvifunga mm handizi kuzvinzwisisa uye zviri kundirovesa nehana
kwakutoda kubika doro apo kwakutodaidzira nharaunda yose iwe ungani asi uyo ane muono kuti dai kwabikwa doro remukohera riya mambo riya nekuti munzizi mese umu hamusisina kana mvura umu Vanhu chaivo munharaunda muno havachina chekumwa uyezve nzara chaiyo chaiyo nekuti kukasatonaya hatina chatinodya isu. Padoro ipapa tingamhanyire vari kumhepo. Regedzai tinzwe kuti iwo anoti kudii. Tichaona zvatingaite nenyaya

mambo jinda rauya iri rine zvada kukurukura nemi aiwa
asvika mm. ngaasununguka ake tabenge tichimbomema mema mumasango muchimboona kuti Matsime akamira sei? Mm. Handizive mambo kana makange makambozviona. Mm. Hazvina kumira zvakanaka. Nyaya yako yauri kutaura. Tambenge tichikurukura zvaunoona takagara takadai. Mm. Mwaka wemvura ndiri kuona kunge kusina kumira zvakanaka.
asi mambo hapana here pari kuresveka padiki
handizive ndiwe uri kubva muchimana nekuti imika madzimambo ka ndimi katogadzirisa nyee ndimi munopinda muvanhu muchikurukura nevanhu mm. yeah. ndimi munofanira kundiudza undinyevera
ainangu mambo hapana chandati ndanzwa kuti ndizive kuti zvakamira sei haa ah, makaswa ngaabikwe mambo hazvina kumira zvakanaka
varume imimi munenge mune chamuri kuziva nekuti nyaya yekubikwa kwemakaswa auri kutaura yataurwa nevanhu vese vari pano nevarume vavira namamoyo vangu vachitsinhira nyaya yekubikwa kwemukwereri mm. saka Handioni zvakanaka munenge mune nyaya yamuinayo. Saka chibva manipira nyaya yacho tizive kuti zvakamira sei. Aiwa kana nyaya iripo kangaitaurwa. Ngaingotaurwa.
Mambo zvinotyisa kuti kwana chikwaka uko kwese kudzika mapitipitu mvura iri kuturuka eh, asi redu dunhu rapfumbuka huru tiri kungonzwa kudaro kuti mvura iri kunaya asi kuno donhodza hakuna hmm. huro dzaoma Hmm. Chimwere chambenge chichitochemera mvura pano asi yashaikwa. Hameno gore dema. Pamwe une muono wako waungaita. Hayo, taura nyaya ndiyo yatiri kuda nyaya dziri muwanhu mudo dzatiri kuda chakonzera mm.
ini mambo handidii kuti ndikakunyeberai handizi musika vanhu handina kana rimwe randikati ndikundikudze asi chatingatoita isu kuteera matsimba evekare sekuita kwatairiita makore apfuura harina kubatwa zvakanaka ngapabikwe doro apo mama haa ngapabikwe doro re mashata panapa nekuti nharaunda anopedza ya kuchema nema nharaunda ingato ndiri kuzvinzwa
ndiri kuzvinzwa asi zvinotyisa zvinoda kuita kuti titozvitito zvitokasikwa mambo nguva ichipo dii ambuya chemusango asikana acho asikadzoki kumvura chii kuti dii dii ngari aenda hmm, matiko kuchitsipitiri kwanhasi uku hino asikana achingoraenda zuro akauya nezvikwengu zvemvura hino namusiku unoyechiro enai haa nakagore rina hakuna nekuti nemai ova ndakaona mai vakatsiga icho chisingabvumirwe pamoto pa chepamoto achibvuma kuchifipiti nyoka dzacho dzakadobuda achi dzati musisina ha chakaoma
inorima here gore rino ah, gore rino zvakaoma nero gungura rakanzi rine dendere muno mupuranga wayo kwachati kobo uku kubva kwese ukwe kwese dendere uneino kuneino ah. mvura inonaya pakadaya zvino vachariturura rinhiro totoudzowa varume unonyika mushaka vakanyarara ah, kudai amuna arume arume acho anotoshupawo asikana yaaripi aya

asi vazondiudza chimwe chiitiko chandikadza mm. chaita kuti ndisvike pano changami izvozvi nguva yangu yasara munzira umu ndichimhanyira kuno taura hako chomamambokuudzai changambiri nharaunda muno mumaipa hazvina kumira mushe
ava amai vekufirwa mazuva akapera avanonzi mai anaa chihera eh, chihera eh, chihera zviri kunzi hanzi vakapiwa pamuviri nemwana wavo kamukomana ah. eh, kamukomana kadika eh. ndo nyaya iri munharaunda changami
ini munondiziva kuti ndakanzwa nyaya yandinosvitsa ndatige ndimhanye vanhu vawane mvura ndokutamba nedopi asina mvura akadai mataura mambo kuti pane zvikuti chokwadi kuuya kwawaita uku nyaya iyi tanga tagara tichitoita uku
kana ini pandasangana namukoma dopi tatomboizeya zeya nyaya yekuti ah mvura yanonoka kunaya chii chiri kuitika mumuzinda o matombosangana zvenyu tasangana zveshuwa
ee saka iwe dopi wanga uchiziva wanga wanizva ndanga tichambomiraka kuti mambo patinorenge tichiritaura ndichizopinza nyaya yangu handikangotanga kane kukuturira munhu anofanira kuuya kudai yonzwikwa nyaya newe dhobhu chose chaunofanira kunzwa munharaunda unokasika ukazozivisa kuno kuna mambo haungakundwe kana cho mambo tinge tichimbotsika tikamboidzeya katozokuturirai
munhu anofanira kuuya kudare machinde
saka tochidiiko ipapa changamirira
ngauye kudari tomutora eh.
kudari nyaya yebude pa ini ndinosvika svika ngauye kudari mudzimba dzese dzevanhu munharaunda handina pandinozeza ini changamiri mukangondituma murimi ndinosvika haazosvika roka nekuti mukaregerera nyaya dzakadai dzimambo idzi ka idzi mhuri dzeyose dziri munharaunda muno dzinofa nenzara asi inotongwa sei changamiri nyaya iyi mwana apa mai vake pamoyo aiwa uchisiyira mambo zvazvamambo izvozvizvo sezvandakutuma Changamire.
Nemachinda.
Changamire. Muchaenda kunotora chera nemwana komana wake mokokorodza dunhu nyaya yobhiirwa varuzhinji toona kuti ingagadziriswe sei tichabvunza wava tichabvunza mhm. toenda mberi mhm. ah, chera ndakutakwa nemabwe chaivo ndiwo makunakunaya nekuti ah, vanokwadzisa vanhu vakawanda munharaunda muno ah. kuwira kwatoita dunhu redu nyika yedu haina kumira zvakanaka mm. mana muri homeso mvura ijakachi machikwaka meso mvura iri kunaka hatidi ah, kuti nyaya iripo eh. ngatingoenda iye chomumango iye mune chokwadi here zvaari kutaura kuti ndosaka ndati ngaauye padaro uyu kana afambisa manyere
haiwa apa handisi kutaura nema changamire regedza timboona kuti zvakamira wani wani saka pamuviri pachona pari kunzi paane mwedzi mungani haa ipapo ndange ndisina kunge ndazopanzwa ivo ndivo vanokwanisa kuzvidairira vapano paaya makuna kuna
makuna kuna newe gore dema mm. vatanai naye tomhangu sezvamareva mambo vanokwekweretsa chihera muye naye pano aya pakanaka changamira pakanaka Kore dema.
Wanzwa chiningina, teerera chisungurure.
Musabata mutombo asi amai kunze kuri kupisa Ah, unotaura zvekuti kunze kuri kupisa hausiriwo nedzoro remombe iri nana utoenda kudzoro ii ndatizoya ndinofanarira zvino ukasiya zvikomana zviya zviviri zviya zviya zviri zvega uko mombe idzidzi dzicharaswa

Ah, hatina nguva hatina ah, nguva yekugara
kwakanaka kwamunoti hamuna nguva musi kugara
atungoona mambo
kwakanaka zvako
musvike kudare uri kutodiwa izvozvi
tose pano eh. imimi nemwana wenyu muri kudiwa kudai aiwa ah, tamba tapedza zvedu takazorora pasi pemuti basa tapedza okay tiende tinoziva kuti kwakanaka zvako aiwa kutsveni kutsveni
aiwa regai tisvike tinzwe kuti

Ndichitaureiko mambo wangu?
Nhai vechera. Saka wakuti tutora semapenzika isusu. Ukaona varume wakuru tichisumudza tsoka tichiuya kuchimana kwako. ukatipedzera nguva uchiswera kurova imbwa wakaviga mupini nyaya uchiziva chazoona magumazo ndoda chikomana chako ichi ngachisari vakomana tora ishamu yogara pewe ndoda kuti auya apa anditaurire zvakanaka yogare padyo namambo zvichatadzikwa naye mambo wangu Chera, ndati usanipedzere nguwa. Zvino kana mosara naicho chikomana changu ichi kwakanaka here mama? Kuda chokwadi pano. Kwakanaka here? Ayo sumuka po yakuno ukiyogera pamberi pamamba apo.
Chera. Iwe chera. Zvandidzokera kumana kwako. Zvandidzokera yenyu achera. Zvandidzokera. Machinda achauya ikoko. Yocho mango yononyarara. Kana mango achitaura.
Chikomana. Mambo wangu. Midai.
Chikomana.
Mambo wangu.
Zita rako unonzi ani? Ini ndoitwa Chemukobodo mambo wangu.
Chemukobodo. Hongu.
Ndiwe mwana wache here akae? Hongu mambo.
Muri kumborarama sei kuchimana chenyu uko? Mm. Kubva zvakashaya baba wako.
Tinongorarama tiri vaviri mambo. Ndiri kuona amai wako vakazvitakura. ndiani ari kushamwaridzana naamai wako mvura haisi kunaya mwanangu
ah, zvatikaita izvi hazvizvo zvavakumuka izvi asi imi muchiri kuyeuka here paya kuti ndima kanimanikira taura kana aichiningina ukangochema wati zvinobatsira uri kushungurudzwa kumba nachera ita mukoma nawo yaataure anokwidza hasha dzangu dai chemukoma handina zuva rese hatina nguva tiri pano kaisi mambo wane zvavanoda kuita Ndiva mai vakandimanikira. Kuita sei?
Ah, ah, ah, kuita sei? Roma kuna kuna.
Yabuda nyaya pachini. Hai wakakumanikidza kuita sei chikomana?
Vakauya kuimba ndaivata. Oh. Vakati tivate tose.
Saka uri kutaura kuti mimba ina mai vako ndeyako?
hongu ah, musha washata mambo musha wayi chiko chamuri kutiitira muchimana muno aya ah tapera simba
hmm.
saka mai ava ipambi na mambo haituruke ndosaka makuna kurarama sei mambo ndonyika ndosaka nyika yaoma hmm, wakomana pashata ini ndakaona mhuri musuno yagadzikana mudenga ndakafunga kuti pamwe mvura ichaturuka ndozongonzwa yakutongonzi ayakatozonaya kumiri mvura iri kunzvenga pachimana chinechi nyaya inoda kutongwa inoda kugadziriswa zvino muneitonga sei changamiri chinyarara iwe usangoramba uchichema apo nyaya yapera apo inzwa chikomana
chinyarara chinyarara
Makadiko machembere. Opa rume makadiko. Ndiko baba, kasimba. Ah, tinofara chose. Muchiona taunganidza dare rino. Paita nyaya yakaoma. Donhodzo raramba kuturuka. Zvaramba kuturuka. Tatsvaga chakonzeresa kuti chingava chi. Tototenda chomumango. Anenge ndiyawo yakatinyeurira kuti amai vamunoona vagera apa vachihera amai chihera vari kunzi vanenge vane zvavakaita nemwana vavo vakashinwa
ino mvura inganaya pakadai zvipfuwo zvedu zvafa kwese uko zvipfuwo zvedu zvafa vanhu vafa nenyota nenzara nekuda kwavo kana zvisipite zvapo hapana patichambowana mvura kana pamwe chete makuna kuna chaiwo akaitwa naamai avo mm.
ndomunoshereketa chaimbashereketaiwecherera
satipedzere nguva nyaya yako yawakaita nemijena muripo tibatsire ipapo kuti inyatso kufamba chaizvo chaizvo unofanira kuripa musi wateka kubvunza wakaramba uchirova imbwa wakaviga mupini nyaya iri pachena waiti zvinoguma nepi Tikuda mombe shanu dzinotsika dzinotsika nekuti tanga tichitofunga zvekubika mukwere. Vanodiwa mbudzi zvakare, mbudzi mbiri dzedare dzinotsika dzinotsika. Mm. Wandinzwa?
Ari kuti vazinzwa changamire. Taurisai kai mama iyi.
Munogamuchira mhosva yenyu here? Kana mama mborambirei pekutanga?
Nezera rako iri chera utaura kuti wakaita nekusaziva.

changamire nemi majida ose amambo mm. nemi vamwe vose mombe ndidzodzi dziri apa dzamunoona
apa hatina chatinosiya hapana chatinosara nemhuru mfana apo akangira pakatsvira dzimwe mfana wangu mawaanayo ameno chomango unoona sei danga rinosara here

Iwo mama. Iwo mpeta wedu umkowera uyu. Atadza kugarizira kuti pwere dzigarwe zvakanaka munyika dzichaire kukushaya mvura. Tutambo mune zvakanaka mama mutipirewo mberi. Kuti ndozvataita vana venyu mupwere dzenyu dzigare zvakanaka. Tinotenda mambo nebasa ramatiitira kuti tiite zvinhu nesimba renyu. Tinotenda mambo.